Sciammata, ca ri notti i figghi rinneju e non moru no pecchè sugnu già morta. Carni viva mi pensu mauciata e cuttu e non sacciu nenti né quannu arrivu né quannu chianciu, sciammata, sciammata, ma ricemulu alleggiu. I muranna ricchi. Tinetevi chiusa ucca cu un puntu a cruci ca nun si scusi. Facemu finta ca nun ci semu, me matri si pigghia a manati, si batti u pettu, strammata, si muzzica a suttana, tu si strammata! U mi lava a diri e mi tira u filu de cosetti e chiura a finestra, nuddu na sentiri! Megghiu mula ca na figghia strammata! U pere nuru batti u tempu e u suli è no menzu pricisu u jornu è mpumu a mità tu comu voi vulari cu l'occhi o co cori e ca semu fatti macari di panza e a fami è a stissa pi tutti ca a fami è mancanza. Ra pessa porta oru jornu avi na pecca iò nu bastaddu a vita è comu tu ata li di so nun sapi nenti iu di fami ci campu u trenu è ferru e curri luntanu u ferru è chiovu e u duluri si senti. Vampa ca pigghia nta sta notti strana, manu ca trema, pusì e scerra, testa malata. Ru lazzu sutta o lettu. Picciriddi ca chiangiunu, i figghi su pi sempri nun crisciunu mai, si chiantanu cc'è renti nnô ciancu fatimi rispirari. Carta di luna. Sciamma o distinu. Fa cuntenta me matri, leggia ca nun mangiu, anni quantu l'ossa nnô pettu. Cascunu i stiddi senza disiu, pisu che manu i littri ca nun scrivu. Di ccà u mari nun si senti, ma u lussu ca fa, fallu pi mia. Nun mi circari, nuddu ti lassa, su nuddu ti pigghia. L'anima è sula, ju senza di tia nun vogghiu stari. A vita è munzignara e cercu cumpagnia, viri comu sciammau u tempu, u celu è chinu, fossi ca chiovi, ma nun sapemu unni. Comu fu ca sciammai di testa, ju ca sempri mi dici ca testa nun haiu? E ca testa è china di ventu e s'abbola i pinseri. Sugnu senza patria. U me paisi è na bannera stanca, 'n terra lassai na gonna di zanna e mi portu appressu dui ammi sicchi comu i rami d'invernu. I fogghi tutti 'n terra, nuri aristammu, sciammata è essiri 'nnammurata di tutti. Mastica longa, muri ca 'mpica sutta i scarpi, sciammaiu, testa ca furria, u piscaturi. Pari sulu, supra 'u pizzu d' 'o scogghiu ma aspetta! E finu a quannu s'aspetta nun semu mai suli. Amicizia è pigghiarisi a muzzicuna ma avemu sulu paroli. U silenziu d' 'o piscaturi è saggizza, ariti, 'a vita na tratteni. 'o lazzu mi tegnu. E testa cale a chiana ca luna, ti vegnu appressu supra na scarpa rutta ma 'u taccu era ccà fina 'ntura! Sa mai, o sciata ca nun spunta, pecia, ciacciuppicu, finisciu sempra i a mallaria cascannu mi mparai a cuntari. Chiovi. U celu tuttu 'n terra e i sciati si sciogghiunu prima di lassarimi. Nzignami a natari. Vuci 'e finestri, unni accampasta sta strammata, meli di luna, fammi luci. Uimmu dô piccatu appressu ora e pi sempri, vulissi paci. Ma sbuddu, esciammu, esciammu, ora e sempri i cosi, stoccu i paroli, i ciungu, i rumbu, mi scordu i nomi. A spiranza è sangu ca non quagghia. Comu fu ca 'mpingì nne scali, scinneva o sautava? Lingua mmenzerenti, lingua 'e sirpenti, fazzu e sfazzu e aspettu ca sciamma 'i carti 'a sorti.